Mähriban tomaşaçylar, Günlerde bir gün atly şu gepleşigimizi Owazym, ilkinji aýdym-saz platformasy bilen meşhur Ýedigen wideo studiýasy hem-de Ýoda restoran platformasy bilen bilelikde taýynlaýarys. Jahyl wagtlam, bir üç ýyl, dört ýyl çemesi wagt aýdym-sazdan düýbünden çetleşdim. Ýogsam, ejemiň gürrüň berşine görä, men bäbejikkämem aýdym diňlemesem ýatmaýan ekenim. Altynjy, ýedinji synpda wagtym bolýar, on iki, on üç, on dört ýaşlarymda. Birhili bilime, edebiýada, okuwa, olimpiadalara has köp üns berdim-de, aýdym-sazdanam çetleşdim, aýdym-saz diňlemämem bes etdim. Hatda daşaryk oglunyň ýanyda çykamokdym deň-duşlarymyň ýanyna bir wagt geçirmek üçin. Ýöne indi men nämäni aýtjak bolýan? Günleň birinde ertirlik naharyny edinip mekdebe gitmek üçin taýynlanyp otyrkam, telewizor açyk durdy, şol ýerde-de bir aýdymyň sazy başlandy. Aslynda men aýdym sazyň sesi eşidilende şuňa ýene täzeden imrikmäýin, ünsüm bölünäýmesin diýip, hatda ine dogrusyny dogry aýtmaly, öňümdäki naharym alyp başga jaýa geçýän wagtlarym bolýardy. Ýöne şonda saz başlady, men çaý içip otyryn. Aýdymyň özi başlady, men çöregimi iýip otyryn. Ýöne şoňa imrikdim, girdim şol aýdymyň içine. Ikinji bentde eýýäm men şol aýdymçyň ýüzüne, ýüzüni görmek üçin, kimdigini tanamak üçin mawy ekrana seredemde, şonda Hajy Ýazmämmedow aýdym ýerine ýetirip duran eken. Şondan soňam mende täzeden şu aýdym-saza höwes döredi, ýagny aýdym-sazy diňlemäge, ýerine ýetirmäge dälde. Şondan bärem men awtoulaga müneýin, ýa-da öýde dynç alaýyn, ýa toýlara baraýyn, umuman aýdym-sazsyz meň günüm geçenok diýseňem ýalňyşmarys. Indi men muny näme üçin aýdyp berdim? Ýa şu günlerde bir gün bolan waka Şojagaz bir sanajy sekuntda bolan waka häzirki wagtda-da aýdym-sazyň, sungatyň içinde ýaşamagyma getirdi. Ýöne men muny aýtmak bilen özümiň döredijilige ädimlem hakda ýa-da şol aýdym hakda, şol aýdymçy hakda däl-de, şol aýdymlaň awtory hakda, ýagny ýigriminji asyryň ahyrlary, Ýigrimi birinji asyrda-da hatda şu günlere çenli birnäçe meşhur adamlarymyzyň, raýatlarymyzyň, watandaşlarymyzyň, esasan hem ýaşlarymyzyň ýüreginde ýaşaýan aýdymlary döredip gelýän awtor, şahyr Annabaýram Aýdogdyýew. Günlerde bir gün atly gepleşigimiziň-de şu günki myhmany, halypa. Hoş gördük diýýäs gepleşigimizde. Annabaýram, telefony gürleşmezden eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyp gördüňmi? Seret. Ýoda Restoran mobil goşundysynda eltip bermek hyzmatyndan peýdalan. Ýoda siziň üçin iň gowusy. Siz sungatyň içinde kän Wagt bäri zähmet çekýän. Kän aýdymlar döretdiňiz. Kän, kän aýdymçylaň kän, kän ençeme, ençeme albomlarynyň döremegine sebäp bolduňyz. Olaň meşhurlyk gazanmagyna sebäp bolduňyz. Olaň halk tarapyndan söýülmegine sebäp bolduňyz. Indi esasy bir ýatdan çykmajak wakalar şu gepleşikde halk köpçüligine ýetiriler. Aýdymçylar bilen bagly, sazandalar bilen bagly ýa telewideniýe işgärleri bilen bagly, umuman toýlar bilen, dynç alyş bilen bagly, maşgalaňyz bilen bagly gülküli wakalar. Käýir daha dartgynly wakalaram agzap geçip bileris. Ýadyňyza düşýändir belki, ilkinji döreden aýdymyňyz hemem şoň döreýiş pursatlary barada gysgajyk. Batyr Batyr Sapbyýew diýip öň bir estrada aýdymçymyz bardy. Batyr Sapbyýew. Şoňa ilkinji döreden aýdymym Gunça diýip, Indi maňa jaň etme diýen aýdym döretdim. Ondan soň Batyr Sapbyhowyň bir albomyny işledik. Soňky aýdymlar ondan ine bir ýene bir zady ýatlap geçeýin. Aý her adamda bolýar, adam söýübem bilýär, söýlübem bilýär. Durmuş taby. Men ömrümde şu ýaşaýşymda bir gyza ýöne onuň bilen daşyndan, ne daşyndan guwandym diýen ýaly, daşyndan guwandym. Kakajan Söýünhanow Kakajan Söýünhanowa Ýandym atly aýdym. Ýandym atly aýdymy diňlän şol Ýöne o taýda öz adymy goýmana-da utandym danym, Allanur diýip geçdik. Ýöne aýdym meňki, sazam meňki, sözem meňki şol aýdymyň. Awtorski aýdym şo. Ýöne ilkinji ikinji, ilkinji däl-de, ikinji ýörgünli halkyň ürç edip diňlän aýdymy Ýandym. Şu wagt şol aýdyma Ýigrimi alty ýyl boldy welin suwa adam salaýdym güýji gaçana. Sebäbi ol ýürekden çykan ýürege barar diýen ýaly Kakajan Söýünhanow. Şonda ine Ýandym diýen aýdym şol ilkinji ýörgünli meşhur bolan aýdym. Düşündim.
Annabaýram Aýdogdyýewiň döredijiligindäki aýdymlary diňlämde birhili täsinje täsinje temalar barda. Ne adagly, Gelnaljy, ökünýäňmi? Haýyş edilip ýazylyn, şol bir wagtyň özünde-de öz dünýäňize, öz durmuşyňyza gabat gelýän aýdym. Men öz başyma oturyp aýdym ýazamok. Çykýarlar ol häzir, näde, nobatçy aýdym, aýdymlar diýýär toý üçin, ol toýuň wagtyny dolmak üçin kän aýdym ýazylýar. Ol, ol esasy ýörgünli aýdymlar Hiçne men özüm oturyp ýazamak. Hökman biri haýyş edýär. Ýöne öz durmuşymdan mysal üçin häz Hajy Ýazmämmedowda kän, öz durmuşyma degişli aýdym. Mekan Ataýewde kän, Mekan Rejepde-de kän aýdym, öz durmuşyma degişli aýdymlar. Hemra Rejepde-de kän. Indi şu wagt adamlar şatlykly. Nähili sahan, sahannaz diýilýän Ruhubelent. Sa-o, Ruhubelent. Şu wagtlar şo zatlar gaty ýörgünli. Degişme aýdym aýtsaň ýaşlar gowy kabul edýär. Döreýämi şoň ýaly aýdymlar?
Ýöreýär şon ýaly aýdym. Şu wagt- Döreýämi?
Şu wagt ýöreýär. Döreýämi?
Döreýärmi diýýäňmi? Hawa. Aý döretseň döre.
Ýok, hakykatdan döredýärmi şu wagt şolar? Şu wagt şolar ýaly aýdym men ýöne. Ýeňiljek, ýatda galýan aýdymlar. Ýeňiljek, ýatda galýan aýdym kän. Ýok, ýene döredýäs, ýöne näl döredýäs? Mysal üçin, ýeňiljek, ýat öňki ýaly kyn ol tehnika, bokurdak gaýnaw ol öň ýöreýärdi. Indi şu wagt näl ýöre ene? Ýürek ýanyp dur. Hajy Ýazmämmedow, ýogsam o ýürek ýanyp dur, Hajy Ýazmämmedow, bokurdak Tilsim bilen ol aýdymyň sazy wapşe ikisi aýry zatda ýöne ýeňil. Hemme kişi aýdyp biler şul Ýürek ýanyp dur diýip kiçjikki ýaňy dil biten çagada aýdýar. Ýetmiş ýaşdam aýdýar. Hemra Rejepowyň Bir haýyş bar saňa menden. Bokurdak gaýnaw ýok. Ýöne hemme kişi aýdyp biler. Günlerde bir gün bir aýdymy döretdiň. Ýönetek hiç kime aýtdyraňok. Hawa. Aýtdyraňok. Ondan birazjyk wagt geçdi, diňlediň, soňam täzeden düzediş girdiň. Şol aýdymy aý şu sagat ýerinem baryp düzedeýin-le diýip. Iň köp düzediş girden aýdym ýa-da bir aýdym ýazdyň boldy şoň bilenem gön ýaýradylýamy? Ýok.
Günlerde bir gün Gurbat Sataýewi tanaýaňyz. Hawa. Hemra Rejepowany tanaýaňyz. Bir aýdym ýazdym ýaňky Gapyňda gelen maşyn dur gülüm ýok köne aýdym ol bu wagt on bäş ýigrimi ýyl geçen üstünden. Gyzyl gülümi şoň içinde tutulýan. Gyzyl gülüm mene men tek bar gülüm ine şol aýdym başda ony slo ýaňky basanyga bir ýitimi-de boldy. Ondan ýaňkyny wals ritme geçirdim. Iň soňunda-da şol aýdymyň nesibesi slow rock. Ýaňky slow rock-am walsçalak, ýöne haýal tansawandy. Haýal tansawandy diýäýinler. Şo ritme geçirip, ine şol aýdymda düzediş kän boldy. Şol aýdymyň üstünde düzediş kän boldy. Sözlerinde? Sözlerine-de düzediş girizdik. Ýöne şol aýdymyň üstünde kän işledim men. Haýyş eden, maňa kimiň aýdany parhy ýok, diýdi. Eýwa, nesibedir-de, gurbaç bilen hemra bile tirkeşik geldi. Onuň, Menem ine şun ýaly aýdym bar, diýip, ýaňkyny görkezdim. Hemra meni aljak, diýdi. Eýwa, taýda bir bir deme boldy. Ýöne, auksion diýen ýaly neme boldy-da. Auksion diýen ýaly zat boldy. Kim köp.
Kim köp bermeşege, tölemeşege gitdi. Ýa ýönden Gurbas diýdi, Agam diýdi, ine, şunça berýän, buň üstüne-de ýüzügimi berýän diýdi. Hemra, Aý, şunça berýän, elde o wagtlar ele bizelik dakmak modady. Oglanlaň bizeligi bar-da, gazsyz-azsyz. Aý, yzynam özleri bilýändir, ýatlaryna salarlar, yzynam ýaman gyzyklygyň. Belki, özüň gürrüň berersiň tomaşaçylarymyz üçin. Ahyry nädip Hemra düşdi ol aýdym onda? Aý, indi öz aralarynda Oňuşdylar. Oňuşdylar. Poddežkada bolanda-da, Ynha, sahylyk menden galsyn. Ynha, sahylyk menden bolsun, diýdi-de, Gurbaç. Ýöne, diýdi, şul aýdymdan gowy bir aýdym ýazmasaň, diýdi, men närizadyryn senden, agam, diýdi. Ýöne şul aýdym, ýöne, menem, diýdim, Gurbaç şu wagt hemra özi waka aýt, diýdim. Hawa. Soň şul aýdymy sen aýtdyň, menden gaty görjek bolsaňyz, men, diýdim, Ine diýdim. Ýöne Gurbaş ol wagt Gurbaşyň puly köpdi. Ýaňky puly köpdi dänim. Hemra azajyk şo wagt neme etdi. Şo döwürler ýöne Gurbaşyň özi aý bolýardy Hemra aýtsyn-aý diýdi. Gelişýär şunuň howam aýdar, sesem meňkiden diýdi, açyk ýarky diýdi. Şul Hemra aýtsyn-aý men diýdi. Bir nemäň üstünde meň öz ýoluma öz ýolumdan aýdaryn diýdi dänim. Soň gurba şondan näme aýdym ýazyp berdiň şoň ýa. Seret indi Şöhrat şo taýda näme diýjek bolýan men şo aýdym aýdym gowy da aýdym gowy bolanda özüňede bildirýä diňleýjäde bildirýä aýdym gowy çykýara göni özüňe bildirýä ine mysal üçin Hemraň soňky Hatyja aýdymy soňky. Göni şony ýazamda göni özüm bildim. Şony haýyş eden oglana aýdymyň gaty gowy çykdy diýip. Göni buşlap bilýäňdä. Ýa şon ýala özüň ýaňka iňkis gidýän bolsa ýüregiňde ýaňky iňkis gitse. Aranžirowkadan özüňem şu aranžirowkany bir gowy etdireýin, şeýdip bir zat, şu akkordlarynyň ýygyncagynda maslahatam salýan ne Begenç Hojaýew diýip kompozitorymyz bar. Begenç usta, nätseň bor diýýän ýerleň bolýa. Öz men ýogsam men muzykanny obrazowaniýam ýok. Özüm çalýan, özüme geregimi çalýandan hem ol nota goýulsa men hiç zat bilemok. Ýaňky ol Begenç hoja diýilýän ol hemme notadan, hemme zatdan baş çykýan ol ýokdy oglan. Ondan şutaýyn näder diýip maslahat salýan ýerlem bar. Şol diýjek bolýan zadym şol aýdymy Gurbaşyň hemra geçirmegi, Gurbaşyň şon hemra tarap neme etmegi, şo hemraň ýaňky basgançaklarynda bir basgançak ýarym basgançak şol aýdymam gowy ýöretdä şo döwürde Hemra her toýda aýdýatda şol aýdymy. Sungatdaky dostlugyň mertebesi beýgeldi owo şony hakykatdanam Hemra Rejepowyň özünden gowy ýerine ýetirjegine şony boýun alyp mertlik bilen şol aýdymy şoňa bagş edipdir diýsegem Ow ýalňyşam zokdy. Ýa men muny näme üçin agzadym ýaňky birnäçe aýdymlar aýdymlara birnäçe gezek düzediş girizýäňizmi diýip. Käbir şahyr bolýa, ony men açyk atlandyrybam biljek. Gurbannarazz Ezizow öz ýan depderçesinde belleýä, Goşgyny döredeňsoň oňa degmek bolanok. Ýagny, goşgam edil adam ýaly we çagaň ýaly oň elini, aýagyny üýtgedip bolmaýar. Goşgy şo durşuna öz nusgasy bilen galmaly diýýär. Emma Kerim aga öz ýazgylarynda näme diýýär? Bir şahyr bolupdyr, şol şahyryň iş stolunda-da ýüz sany tahyl bolupdyr, ýagny çeker. Ondan goşgy ýazan ilki birinji tahyly atýar, biraz wagt geçýär, açyp okaýar, düzediş girizýär, ikinji atýar, soň ýene bir wagt geçýär, Okaýar, düzedi, şu ýerde üçünji aý şeýdip ýüz tahyldan geçirýär diýýär-de, şondan soň çapa niýetläpdir diýýär. Iň soňunda näme diýýär Kerim aga? Ýaşasyn ýüzünji tahyl diýýär. Ol her şahyryň bir öz döredişi bar, öz garaýşy bar. Ýöne indi men şu temadan ýene bir sorag beresim gelýär. Meselem, birine bir aýdymça aýdym ýazyp berdiň. Hawa. Aýdym eýýäm halka ýaýrady, halk tarapyndan diňlendi. Ýöne soň biraz wagt geçensoň ýa şo wagt şol aýdym ýaýrap başlansoň, Beh, şul aýdymy Pylan aýdymça aýtdyran bolsam-a has ýerlikli bordy diýen gezegiňiz boldumy? Pikir mende bolmady. Hiç haçan.
Hiç haçan. Ýöne oglanlar aýdymçylar men ýaman kän aýdymçy bilen işleşýän. Ýa täze-de bir täze nesip bolsa sungat ussadymyz bolmaly. Söýli Aşyrmyradowa diýip bir gyz. Ine, türkmen sunnatynda parlajak ýyldyzlaryň biri. Şoňa-da işe başlajak. Şowly bolsun. Sag boluň.
Ýaňky oglanlaň, mysal üçin, pylanyň aýdymyny men aýdan bolsam, şondan iki esse gowy aýdardym diýen oglanlar bar. Men, mende o gylyk ýok. Saňa netlän aýdymymy Oňa berip bilemok. Niýetledimmi, size, size gidýär. Saňa gidýär şol aýdym. Öz durmuşyň bilen, öz dörejiligiň bilen bagly kän pursatlary ýatladyk. Gel indi aýdymçylar bilen bagly bolan pursatlara geçeli, sungat işgärleri bilen bagly bolan pursatlara geçeli. Biz bilýäs ine, biziň häzirki wagtda-da meşhurlygyny ýitirmän halka hyzmat edip ýören aýdymçylarymyz bar. Hajy Ýazmämmedow, Kakajan Söýünhanow, Hemra Rejepow, Mekan Ataýew, Mekan Baýjaýew. Aý näme, hersi bilen bagly ýekeje wakany ýatlasagam biziň gepleşigimiz ondan jemläýmeli bolýar. El başlaly meselem, ine men özüm-ä bilýän, Hajy Ýazmämmedowyň siziň ojagyňyza, siziň öýüňize, siziň studiýaňyza gelip bir ilkinji ädimleri hakda gürrüň beripdiň. Belki şony ýatlarsyň, ýa başga bir wakany ýatlaýyn diýseň onam ýatlap bilýän. Indi bir aýdymçylar bilen, sungat ussatlary bilen bagly wakalara geçäýeli. Hajyň ol bir gelin-gyzlarymyzyň baýramçylygyna ýazylan aýdymy bardy. Kabul ediň top, toý gününde toparymyzyň sowgadyny. Şon ýaly. Hawa, hawa, hawa. Tansowarny aýdym bardy. Şoňa ses goýup otyrys. Buňa-da indi hor ses gerek. Hor ses gerek ondan sadurt diýip gitaristi bardy. Aý Hajy ikimiz ol sekiz adamyň sesini ýasap bilemzok. Ýasasak dört, bäş sanyny ýasaýas sanym. Kän gerekdä oňa ses. Sadurt otyrdy gitara goýdy oda ýüzümize seredip otyr Hajamallydam. Sadurt geç senem aýt diýipdä. Eslenem aýt diýdi welin, Aý, men aýdybilmeýän diýdi. Ana-haw, listda ýazylgy dur, aýt diýýä-de. Sen heňine-ä bilýäň torundan çykaňok, aýt, bir ses bolsa bolýa diýýä. Aý, bu-da aýtmajak bolup, öz ýagdaýyny bilýän bolmaga çemeli-le. Hajam, geç-ow, aý, toýa gitjek bolsaň, çaltrak aýt diýdi-de, ol geçdi ýaňky toý mikrofonyň aňyrsyna, studiýada. Nikolaý Ýakyýew bilen işleýär. Aýdymyň aranžirowka o taýda saz ýetik gelýär, ony basamaly-la, öňde bir, iki, üç, dört diýip görkezýär, şo dördi basanda gitmeli-la, ony Sandurdy öň aýdym aýdyp görmänsoň, ýaňky tony sazlajak boldum, ine,

Aý hajy bilen barýas ak suw postada ýaňky pasport barlanýar. Ýöne bir bizem ýa bir haýys diýerler haýys Toyota içinde ýedi oglan bar. Içinde biri e sallat gerli bir sallat çaga geldi dänim. Agam öz pasportyň däl diýdi içimizde birine Baýmyrat atly birine. O-da ýaňky, Näme diýdi, öz paswordym bolman diýdi, ejemiňkini alyp gaýdandyryň öýdýäňmi diýdi, gowja seret diýdi-de, o-da, Agam gowja seredip otyryn diýdi, siziň paswordyňyz däl bu, başga biriniň paswordy, aýal maşgala diýdi. Hany getir ony paswordy gör diýdi, ejemniň paswordyny alyp.
Kakajan Söýünhanow. Kakajan Söýünhanow bilen. Ýakup Samyrat bilen başladyk-da, Kakajan Söýünhanowyň ýaňky indi sungat ýoluna düşmegine. Kakajan hem on ýedi-on sekiz ýaşly oglan. Onnoň näme, o wagtlaram bular ýa kompýuter zat barmy, hiç zat ýok. Şunuň ýaly trinti diýip bir instrument bardy, onam prokata alyp geldik. Onnoň. Nädogrudy, ýazýan jaýymyzam bir kiçiräk, eýlesi beýlesi. Eýlesi bäş metr, beýlesi dört metr. O taýda hamyram ýugrulyp ýatyr arkaňda. Ýaňky etem çapylyp otyr. Ýöne bizem nä, göterip birküç gün alyp gaýdýaň-da instrumenti. Ýaňkyny biz-ä gidipdiris. Kakajanyňam jigileri oba gitjikge, bularam ýaňky ýagly elleri bilen ýaňky instrumentiň iki klawişiň arasynda deşijik bar-da, ýarty nota, bitin nota. Aý, çörekden nordurandyrlar-da. Bilemzok, üsti-de geldik gon. Ýag-ýymyr, hemme zat bar. Aý, üstüni süpürip, ýaňky işläp otyrys gon. Ýakup Şamyrat Ýow äýt, ýaňky desijikden tarakanyň murtundan tutursyň. Men tarakandan näme üçin ses ýasaýamyka diýýän ýaly bir. Kagyzjana Döwnugaow bilen şol ýala debelerde gördik. Hemra Rejepow. Hemra Rejepow barada aýtsak, Hemra Rejepow bilen nähili? Ýöne sözüň agzyňda Kajy bilen Kakajan bilen aýdym döredişiňiz ýaly Hemra bilen o derejede ýygy-ýygydan gabatlaşan däl bolsaňyz gerek. Näme üçin?
Kakajanyň özi Hitrowkaly. Meň öz raýonymdan. Onnoň biz ol Şo Hitrowka üýşseň, şo meň gapyma üýşülse, şo-da Ä, bagşy geldi diýip hemme dilden-dile geçýär. Kajam gelende Ýakup bilen geldi. O-da Hitrowkada, ýigrimi üçünji mekdebiň ýanyndady. O-da Ýakuplar üýşdüň, biz üýşdüň, tapawudy ýok. Hitrowka, o-da şonuň ýalak. Bile şo taýda lim etdik, işlendik. Hemraň aýdymlary aýratyn bölegi Nepes Muhammedowlarda işlendi. Hemraň aýdymlarda kän azap çekilendir. Edil Hajy bilen ýaňky Mekana çekilişimiz ýaly, Mekan ata Kakajana azap çekişimiz ýaly. Ýöne Miriçde işledik. Miriçde Nurnepes Muhammedowlarda işledik. Onuň üçin kän Hemraň Hitrowkada kän görnenok. Ýöne Hemra hepdede bir sapar gelip gidýärdi. Ýöne aýratyn hepdäň bäş güni aňyrdy işleýär. Ana şon ýalak boldy Hemra şon üçin kän o hitrowka dakýanky ýaýradýanlar Hemrany kän görmedi diýjek bolýanam ýöne işlendi. Miruşdaka ýaýradýanlar ýaýratsa ýaýradandyr bilemok ýöne hitrowkankylar görmedi ony. Hemra bilen bagly nähili wakany ýatlap biljek? Mysal üçin
Şöhradyň pylan diýip bagçysy bar. Annabaýramyňky, mysal üçin, Mekany ata Annabaýram bilen işleýärmişin, ýa bir Beki Abidýaňky pylany, şon ýaly-da. Men bilemok o Hemraň öz nemesi bilen näme bolanyny, ýaňky işleşýäni bilen. Bir gün irden ýatyr, o adam gije daňa çenli işlenýär. O adam irden tuzdurmak bolanak, Ine, gelnejeňe-de aýdylýar, irden ona, on bire çenli ot tuzdurmak bolanak. Men ýatjak, dynjymy almaly, ertir ýene şon ýaly. Gije işlenýär.
Gije işlenýär, daňy dörde, bäşe işlenýär, seň ýatasyň gelýär onnoň. Ýene erteden on ikide turup, suwa düşüp, ýuwunyp, ýene iş başynda-da sen. Aý, irden sagat sekizdir ýa dokuzdyr-da. Annabaýram, Annabaýram diýýär biri menem, näme, düýşümmika, huşummyka, Alla jana tisginip turdum-a. Seretsem. E tans oglanlaň biri şun ýaly biz ýalak aýdymçy işleýänlaň biri. Saňa men beýlederin öýtmeýädim. Indi näme boldy? Jan dos, jan agam näme boldy? Beýtmedä. Men saňa hiç zat diýmedim-ä. Menem näme boldy? Jan agam düşünemok näme etdim kä ýatanyň üstüne ýat. Agam diýdim ýatanyň üstüne bir kohýa bereýin, çaý bereýin dur özüme bir geleýin. Ýo özüňe gelme diýýä. Men şu wagt gürleşip gitjek men ymykly şu wagt janym ýanyp ge aý menem näme edýän bolsaň et agam ine menä elimi galdyrsam sen menden uly diýdim öldürmäne-de hakyň bar men saňa hiç zat diýemok ýöne diýdim dogry egri otur dogry gürleşeli diýdim näme diýdim aý sen Hemrany meň elimden aljak bolýaňmy diýdim menem hok jan agam kim ol men nä Hemrany nä men sen saragyna gelip aýdymyny maňa ýazdyryp otyrsyň diýdim men Şo sen alamda-da şo gazanjym, almamda-da sende dursa has gowy diýip, Beýtmäýdä-ow, almaý-da, saňa geçjek diýer-ä diýdi. Aýynyň soňunda men-ä Bolýa, bolýa, agam diýdim. Hany, o jaýda dur, hemra ýaty, gerek bolsa onam alla git diýdim. Hä, mekan bardy.
Mekan bar. Hany, onam alla git diýdim, men hemrany diýdim. Aýynyň soň hemradan soradym, näme boldy diýdim, hany. Aýdym sögüşip gaýtdym diýdi. Näme boldy diýsem, Aý, kostýumynam alyp, annabaýramlara gitjek diýdim, ony size geläýipdi. Aý, menem aýt-da-ow öýe gitjek diýip diýdim. Bir görgülin diýdim, ýüregini ýaryp goýberipsiň diýdim. Atasy öýüne giden ýaly bolupdyr-da. Aýaly gatasy öýüne gidende nähili bolýar? Şo dereje gabanyp, gysganyp gelipdir-dä üstüňem. Hawa, hawa. Onda men ol, ol adam, men şu adamy sylaýan, hormatym uly ol adama, ol, ol deme etjek adam däl. Ýöne adam näne çig süýde men şeýter öýdüp gelipdir, men ony, ony etjek adam däl. Aý, belki ol Hemra Rejepowdan geljek bähbit üçin ýa gazanç üçinem däldir-de, şony özüne has ýakyn hasaplap, şony ýitiresi gelendendir. Ol adam Hemra üçin Yhlas eden adam. Hemra üçin yhlas etdi ol adam. Ony men gömme inkär edibiljekgä, gömmem biljekgäl. Sebäbi şu Hemrany öz çagasy ýaly görüp, öz maşynynda aýlap, öz çagyna iýdirse iýdirip, geýdirse geýdirip, şoň sungatyna guwanyp, şoň şoňa zähmet siňdirdi ol adam. Şu adama özem bilýär, Hemra özem sylaýar ol Ä ýöne o döwürler biz ýa ýaş oglandy hemmämiz ýigrimi bäş otuz ýaşda oglanlar onnoň. Indi şu wagt tomaşaçylarymyz üns berýändir Kakajan bilen bagly o diýen gülküli däl wakalar. Indi edil özi bilen bagly däl-de. Hemraňam gönümel özi bilen bagly däl. Ýöne indi şuny nämeden görýäs? Kakajanam Hemra-da Aslynda özleri bir durmuşda kän degişgen oglanlar däl ýaly. Emma ene Hajyň gürrüň berýän zatlarynda ýa-da esasan hem Mekan Ataýew gürrüň berýän zady gülki derejesi biraz pisräk hem bolsa gürrüň berşi gülkünçde. Indi men garaşýan häzir Mekan Ataýew bilen bagly has üýtgeşik bir waka bolandygyny. Ýok Şöhrat.
Ýöne bir zat barda ene her kimdede bolýar özbaşyna öz gizlin syry bolýar. Ondan mysal üçin Bir ýerde gürlemeli zat bolýar, gürlemesiz zat bolýar. Indi şoňa-da özi diýleşsemizem dogry düşüner diýip pikir edýän. Olaň özi bilen bolan ol, häzir men ýöne iň ýeňilräklerini aýdýan. Ýöne özi bilen bolan wakalar gaty kän ol, diňe özi bilen bolan wakalar. Ýöne ol Käbir dünýä halk köpçüligine ýetilmez zatlar däldir. Ol şu öz-özüň, öz-öz, öz araňyzda bir-biriňize arkaýyn bolup edilen gürrüňler. Arkaýyn bolup edilen zatlar kän bir-biriňe ol öz araňda galmaly o gürrüňler. Ol Mekanata Nohurawa toýa gidýär. Garry nohurmy bilemok öz-ä Nohurawa toýa gidýär. Äý bunam barýarlar. Ýaňky toýda ýaňkylar Aýdymam gowy eken ine-de seň toý serpaýyň ýaňkylara diýen toý halat ýapypdyrlar. Ine-de diýipdir, iki sany çebiş diýipdirler. Şunam öýüňize baryp iýiň. Şu biz ak ýürekden berýäs diýip, iki sany soýulan bölünen çebişi pakete daňyp, uly paketler bolýar-da, daňyp iki sany çebiş ýükläp, aý bu-da bolýa öýdýär, çebişem bol. Maşyna ýükleýärler, gelýär. Aýagy bir aýry, gapyrga aýry-aýry bölünen sebit. Aý, bu-da diýýär, ýaňky ukyň tutýar, agam diýse, ýok, ukym tutanok diýýärmişin-dä, ýaňky sürüji. Aý, onda Bäherdende diýýär, ýoldan çykyp ugrat diýýär. Bäherdende ýoldan çykyp ugrady we Eý, agam, ukladyň-ow, indi-ow, dur-ow, men süreýin diýsem diýýär, Ýo-ýo jigim, ýa ýüzüm ýuwdum boldy, ýetýän-ä, bir sagat ýol galdy. Boldy-boldy jigim, diýip, ýüzün ýuwan boldy, diýýär. Aý, menem mundan tez şu Gökdepä çenli şuňa üns berip geldim-ä, gözi açyk, diýýär-de, Ä, indi-ä ýatjak däl-ow, diýip, özüm ýatyp galypdyryn, diýýär. Aý, birden, diýýär, ýaňky göm-tam, patyr-putyr, wu-aý, güm, maşyn ýaňky uklapdyr-da, diýýär, şu togsanjy razýezde ýoldan çykyp, maşyn agdarylypdyr. Aaa. Indi diýýär Mekan diýýär bu agdarly maşyn diýýär bir kukuruk. Seretdim diýýär. Depjim dur diýýär. E dem edipdir ýaňky depiniň hamy ýyrtylypdyr. Gynanyp dur diýýär. Beýläk seretdim klarnetçim diýýär. Üstüni kakyp dur diýýär. Aý her kim şo gapysy açylyp sirleýän gapy açylyp zyňylyp çykypdyr-da. Hawa hawa. Aý beýlägine seretdim diýýär. Indi çar aý dogdy ýok jigiň ýok arow diýýär. Eý Allajan muňa näme boldukab hemmeňki suwal şo ýok diýýär. Emmi maşynyň maşynyňam ýanyna barar ýaly oňam radiator düşüpdi pyss edipdi tüsseläp ýatyp buňada ot alar öýdüp gorkup bärsine seredýän ýa ýok aýdýar ýaňky menem kellämem bir zat degdi diýýär äm säm bolup ýaňky Seretdim o ýaňky paket ýyrtylan eken men bilemok diýip bölek biçek et ýatyr. Çebisli paket. Çebisli paket.
Ýaňky bölek biçek bolan öýdüp makga diýip ýaňky kliçka lakabymada uly sesim bilen makga eý diýip gygyrdym men ystalbaň aňyrdan hä diýip öz özüme ynanamok diýen indi menem ölendirin öýdýän diýip. Bir hili ýaşy o dünýe ýalak da öz menem öldümmi kämaýyn. Bir ot özüm urýan urulýar o ýüzüme. Istal maňyna seretdim burun jagyndan gan akdyr. Aý makgysan güllä o diýdim güljek bolýar agzyma gan gidýär.
Hemme aýdymçylar bilen birnäçe ýyl işleşdim, ýöne häzirki wagta çenli şu siziň bosagaňyzdan bysymylla diýip gadam basyp, aýdym işleşip başlapdyr. Häzirki wagtam eýýäm ol ýöne bir senetkär ýoldaş däl, işdeş, kärdeş däl-de, ogluň ýa iniň ýaly şo dereje hormata eýe bolan Mekan Baýjaýew. Hawa, onuň dogry. Ikimiziň ýaňky garyndaşam däl, onuň bilen doganam däl, tirämizem deň däl. Öz inim ýalak görüp, şu güne çenli işleşip, ýa diýeniňe ýok diýmän, kähalatlarda öz doganyňdan, edil süýtdeş doganyň bilen deň duran ýerlerem bar. Hawa. Kähalatlarda şolar bilen deň duran ýerler bar. Hawa, men şo ýagdaýlara özüm göz gözli şaýat bolamsoň mysal getirdim dä şuwa. A indi Mekan bilen bagly nähili wakany ýatlap ber. Mekan bilen-ä has köp bolmaly, Mekan baý şaýat. Mekan bilen suwada Missis Birth bir Mekan bilen bagyl tomsuň gününi onuň Mekanam ýaňky gelni Orazgüle öýlendi. Mekan özem degişgen oglan-da. Orazgül öýlendik on ýaňky Orazgül bir çärede durup men ýüzi garalypdyr. Günüň aşagynda köp durupdyrlarmy. Institutda ýa bir çäre bolanda. Mekanam ýaňky geldik on ýaňky indi ýüzi garalypdyr welin bu geline degjek bolan bolýar indi degişen bolýar-da. Ýüzüň dagy näme diýdi. Kyrk ýaşly aýalyň ýüzi ýaly ýaş adam-a sen zat diýip-de. Ola gürrüň ýuwasdyr öýdüp ýördüm. Oňam dili bar eken. Ýogsa bu maňa sylag hökmünde öň kän artykmaç gürlemeýän ekeni. Ondan biz näme? Menem ýöne yzyma seretdim. Meň ýüzüm bilen näz men ýüzüm ýandy diý, ýüzüm diýdi, günüň aşagynda durup şeýle boldy diý. Seň öz ýüzüň näme diýdi. Ýaňy geldiň welin diýdi. Soralam, Gaýynagaň gelnimi gyz ýaman ulla diýip, söýdýär diýdiler. Maňa şunuň içinde nädip gülenimi bilmändim. Deň etmän duş etmez-dä. Hawa.
Ondan bir günem aýdym goýýas. Orazgülem başda aýdym aýdýar. Onda gyz neme. Aýdym goýýas welin, Orazgül ýaňlanýarmy, taýynlanýar. Mundan ýaňky amman-amman Türkmen halk aýdymy Aman Aman ba. Ýaňka ses goýup otyr studio döl mekanam bärde diňläp otyr. Aý bu nä gyz maskala buňkuda bir torna gala bir ýarym ton gala aýdýada. Ýaňky oturamyzy pikir eden bolup otyr. Sereden bolup. Ose barla özüň bilýänsiň sen toýda köp bolduň. Aýdymçylar gapdalyndaky özünden beýigi aýtsa şeýdip pikir edýärler, gözi bilen şeýdip ýetýärmi? Ýa-da şu gulagyny ýapyp, içinden aýdyp görýär. Içinden aýdyp görýär, beh, agyr aýdýar-aý diýip, bir onnoň mimikrofon diýse almaýan halatlaram bolýar. Hawa, hawa. Ýaňky şeýdip oturdy, içinden aýdyp gördi, ä, ýetenok. Menem ýaňkasy syn etdim-dä mekany. Gowy aýdýar-aý diýdim-dä ol. Ýüzüme serdim. Aw berip öldüräýsemmikäm? Men sen, senden gowy aýdýar diýemok, aslynda gowy aýdýar diýdim. Bä. Şon ýaly ýagdaýlar boldy. Aw berip öldüräýsemmikäm diýip gülen bolýar.
Annabaýram Aýdogdyýew bilen gepleşik etmek barada bir pikirlenemde, gönümel bu ýaňky atlary agzalan aýdymçylar bar, gönümel siz bilen işleşen aýdymçy, şolardan daşary ilkinji bulardanam ozal hatda gözümiň öňüne gelen bir aýdymçy bar, Serdar Hojaberdiýew. Özem Serdar Hojaberdiýewiň aýdan aýdymlaryndanam beter hil şoň başyndan geçiren wakalary halk içine has köp ýaýrady. Her kim bir wakasyny gürrüň berýär, ýöne Annabaýram Aýdogdyýewde kän diýdiler Serdar Hojaberdiýew bilen bagly wakalar. Şoň üçinem şu Serdar Hojaberdiýewe edil bir iki minut, üç minut wagt aýyrasym gelýär şu gepleşikde. Günlerde bir gün Anna jan diýdi. Bir gowy aýdym bar diýdi, şuňa söz ýazmaly diýdi. Ýuwaşrak gürleýärdi. Ony tanaýan adamlar häzir meňzederler.
Atdaşar diýdi, gowy aýdym bar, şoňa bir söz ýazaýda diýdi. Indi material gelende, mysal üçin, internetden ugradylýar, çip getirilýär ýa fleşka getirilýär, bolmanda kompakt diskde getirilýär. Getir MK kaseti. Magnitofonly kaseti. Menem Zan agam buny nirä salyp diňläýin. Mende muny aýtdyrýan zat ýok, kompýuter öý. Aý şuny tap-da diýdi. Aýdan goňşy maňarda köne swopr sürýä. Goňşyň gapysyny kakdym. Eý magnitofonyň işýämi diýsem. Aý onda ýaňky işýä ýöne diýdi gidip gelip gidip aýdýa diýdi. Aý oňa bolýa bir zat edip aýtsa bolýa diýip Sarat ýaňkyny içine saldyk. Bu-da aý-aý-aý edip dur-da ow işlär ýaly däl. Onýan Saratyň kasetini çaýnady. Aý eýdip-beýdip ýaňkyň bir säheňini aldym. Ondan ýaňky. Gel agam ýör işläp bereýin diýip näçe kuplet diýsem üç diýdi. Aý menem bolýa diýdim. Yndan, diýdi, Annajan, diýdi, seň, diýdi, gymmat işleýäniň-ä bilýän, diýdi. Buňa näçe, aý, menem göwnüňden çykaranyň beräý, diýdim, nä, aý, adam pahyram, nä, indi bi, birine, mysal üçin, müň manat işleýän bolsaň, bolmanda bir bäş ýüz manada ýarysyny goýanda bäş ýüz manada goýarlaý diýip, şonýa pikirde-de, ýarysyny-a goýarlaý diýen düşünje bilen işleýäň-dä. Şu depderiň adyna goýaýynmy diýdi. Menem goýaý diýdim-de. Bolýa, sag bol diýip gaçyp gitdi bi. Maşyna çalyp münüp gaty sürüp gidenine-de maňmadym. Onda ogdum geldi-de, Mugt aga diýdi, öýe diýdi aňra şampun-zampun bir. Sabyn almaga pul bersene. Aý, men olsa depderiň adynda bardyr, bar alaý diýdim. Indi nä, bäş ýüz manat bolanda-da sampuny içýär-dä o. Hawa. Sabynyň hemme zadyň. Hawa, esli zatdy şo.
Hawa, bir aýyňky nädip bolýar bäş ýüz manada ol hemme zadyň bar. Aý, kaka, mäde elli manat bar aram. Nämäň sampun ol? Aý, Serdara saň etdim muny. Eda bu näme etdiň boldy diýdim. Gurwa şaýtan güdä dedi. Gülüňden edin muny. Aýdýa agam gülki ýadyma düşenok diýdim geldi geldi mandyňam alyp gidew diýdi. Beýdeniňden hiç zat bermäniň gowdäm-ow diýdi.
Hakyny berdim diýenini degenok-da. Hawa, soň-a iliň ýanyna-da hakyny berdim gürlemesin, diýmesin. Ýa Serdar, men siz göw geçiren bu wakalarynyň özem bir kitap bolup gitjek-la. Hawa, iň mäkisi, ine şu biziň şu günlerde bir gün atly gepleşigimizi ine ýazgy edýän, o internet sahypalary arkaly halk köpçüligine ýetirýän ine ussat režissýor Beki Allagurbanowyň hem Serdar Hojaberdiýew bilen bagly kän wakalary bar. Ony gepleşiklerimiziň indiki sanlarynda ýatlap geçäýeris. Men kän wagt boldy ony eşidenime. Bir on bäş ýyl bolandyr. Biziň aramyzda häzirki wagtda-da gaty uly hormat bilen ýatlanýar bir estrada sungatymyzyň uly sütünleriniň biri Nurmuhammet Meredow. Şol size diýipdir, bir ýerde gabatlaşanda, Annabaýram Maňa-da bir aýdym ýazyp ber, senem ösersiň! diýipdir, diýip gürrüň eşitdim. Çynmy şul? Ýöne çynmy, dälmi? Hakykymy şol bolan waka? Ýok, ol,
näge, ony. Ýogsam, senem şo wagt Annabaýram Aýdogdyýew diýip tanalýardyň, meşhurlygyň bardy. Ýöne Nurmuhammet Beredow, bilemok, mundanam beter ösersiň diýen many daýdan bolmagy mümkin. Ýa ol halkyň ýöne öz içinde döreden Bir nähilileýin bir hit bolup gidýär-ä käbir gürrüňler. Özleri döredä ýa-da bolmadyk wakany. Ýa edil onýalap ýaňky ol halypa, Nurmuhammet halypa onda oňam maňa sarp atyldy, meňem oňa sarp. Onýalap bir-birimize sylamazlyk, äsgermezlik derejesinde hiç haçan gürleşen zatlyk biz ol bilen. Men Annabaýram bolamsoň, maňa diýdi, bäş sany aýdym ýaz diýdi. Özüňe reklama bor diýdi. Ol ösersiň diýmedi-de, özüňe reklama bor diýdi. Men reklama edeýin seni diýdi. Hawa. Menem Nurmuhammet halypa diýdim. Men reklama edip diýdim, men diýdim. Sen diýdim aýdymçylaň Mersedesi bolsaň, menem şu wagt şahyrlaň Mersedesi diýdim. O taýda men hiç zadam-da, o taýda öýke-kine-de ýok, hiç zadam ýok. Aýany şeýdip gülüşdikden zala girip gitdik-de, ony halk köpçüligi-de nähili ýaýratsaň ýaýradybermeli. O döwürler Nurmuhammet Merwga pulsyzam ýazýan, näme diýýär, dagaglar diýýärmi oruslar, bokurdakdan o. Jemleýji aýtjak zatlaryň bolsa? Meni çagyryp, şunça sylag-hormat çagyraryňyz üçin size Hemme toparyňyza, aýratynam Beki. Ýedigen studiýa stadion okaşdyraýyn men. Näme bunin sungatymyz sungatymyz owazym platforma ullakan minnetdarlygymy aýdasym gelýä. Galybersede men şunýala parahat asuda abadan durmuşda ýaşadýan. Hormatly Mähriban Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ak ýüregimden uly minnetdarlygymy aýdasym gelýär. Goýalaň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, adamzat ähmiýetli tutýan tutumlary elmydama rowaç alsyn. Mundan näme Sungat işgärlerem arasynda ilkinji gepleşigimiz gülüşdik. Gaty görüşmesek ýok. Sizem mende şon ýaly neme bolsa oglanlar aýdyp gülesiňiz gelse gülüň. Ýöne meňki ýaly ýaňky gyzyl çyzykdan geçmänjik gülüşibereliň. Gepleşigiňizem şowuna bolsun. Çäksiz hoşallyk size. Hawa, janyňyz sag bolsun. Çagalaryňyzyň arasynda, dost-ýarlaryňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun. Döredýän eserleriňiziň hem höwri köp bolsun. Sag boluň. Hemişe gowy günlerde duşalyň. Mähriban tomaşaçylar, biziň durmuşymyzyň, ykbalymyzyň her ýyly, her aýy, her güni, hatda her sekundy göz açyp-ýumasy salym diýilýär. Şolam biziň üçin gymmatly. Şonuň üçin başdan geçirýän wakalaryňyzy, Başdan geçirýän her bir pursatyňyzyň gadyryny biliň, manysyny, lezzetini duýup ýaşaň. Bagtly pursatlary Beýik Biribar ykbal size eçilende, ony duşuňyzdan geçirmäň. Hoş wagtyňyz.